א גוטן אויבערן רבותי און שלום עליכם צו אלע נייע מענטשען, אלע חברה וואס וואטשען דעי תפלה גבוהה היי שיעור די ערשטע מאל, און שלום עליכם צו די זיכרון חברה וואס וואטשען דאס יעצט, מיין נאמען איז איד הערי שווארץ, און ס'איז גרויס זכות צו קענען טוהן שיעור הלכות תפילה וואס מ'גייט דורך די גאנצע געמוט אויף אויף רספלע און הלכה און השקפה, ברוך השם אונז טוען שוין דאס שוין די עלעפטע וואך, יעצט איז עס שיעור נומער איין און צוואַנציק, יעס שיעור איין און צוואַנציק שוין וואס אונז טוען דאס, די אייבערשטער זאל העלפן קענען טוען מער שיעורים אין די ענין, אויף נישט צו רעדן ביים דאווענען, צו קומען אין צייט אין שול, נאכלויפן מיטן דאווענען, און אזוי ווייטער אזוי הלכות, געווענליך אונז טוען.

צו מיר צו אפמאכן פאר דעם ארייט זענען צו האלטן יעצט אין סימן י ד סעיף ג אויב צו די מאנטל לעצטע וואך וואלט גערעדט א מורא'דיגע זאך וואס שטייט אין סעיף ב' שטייט ויאמר כל פסוקי דזמרה בנחת ובנעימה ולא במריצה אז ער זאל זאגן ס'איז געזומען אין א רואיגע שיינעדיגע וועג און נישט אפפוצן נישט אפפיקען אזוי און ער פירט אויס אז איינער מוז דאווענען פסוק אין זומער אזוי ווי ער צאלט געלט קיינער וויל נישט קומען צאלן א הונדערט דאלער בילס אין צען סעקונדעס אדער צוואנציג סעקונדעס דאס איז זיכער גארנישט געשען אויך איינער איז מדקדק אויף זיין געלט און פאר אנדערע זאכן זיי האט זיי האט זיכער מיט כל שכן ווען כל שכן דארף ער זיין אויך אין פסוקי זמר און נישט אפטוהן דאס דאווענען סאו די מיינונג פון לעצטע וואך אקעי שוין סעיף ג' יזהר שלא ליגא בשעת פסוקי דזמר איינער מוז זייער זיין זייער וואכטעגער נישט צו אנרירן ווען מען זאגט פסוקי זמר און כל שכן אחר כך עד גמר תפילה און כל שכן וכל שכן פון נאך פסוקי זמר ביז סוף שמונה עשרה, במקומות המכוסים בגופו, און פלעצער ווי די גוף איז געווענליך קאווערד, אוי בראש במקום במקום המכוסה, אוי אין די קאפ ווי עס איז מען בעניני עכ ז קאווערד, וכן אויך. מצות החוטא מצות עושה אסור ליגעת ס'איז אסור צו טאשן פון די חוטא און פון די וואס איז די נאז אדער פון די אויער אז ענגליש מיקרס פלאס כי על ידי מטפחת חוץ אויב איינער האט האט א א טישו אדער א מיני הענקעטשיף קען ער טאקע קען ער טאקע יא יא טוהן. סאו איז דא פוסקים וואס זאגן איז אז מיט אז מיט דארף נישט וואשן די הענט אויב איינער האט געטאטש די זאכן כבירים שבירים אבער ואין נוגע בידי אויב האט געטאטש עני פון די פלעצע מיט זיין הענט יש לו לרחוץ ידיו במים זאל וואשן זיין הענט מיט וואסער ווי בשעת ספירה טאמער ס'איז געווען מיטן שמונה עשרה ואי אפשר לו לרחוץ במים ער קען נישט רוקען פון איין פלאץ פארן צו זיכען וואסער, די לויב ניקען בצרור ער קען כאטשיג זיך אפוואשען אזוי מיט די פעבלס, פעבלעך, אדער חוכך ידי בכוסל ובגלימה אדער ער קען רייבן זיין הענט ביי די וואנט אדער אויך אויפן טיש האלצענע טיש, אסאך מענטשן טוען דאס טאקע היינט, ווייטער. די עקסערסייז שריפים גייט זיין וועגן מדבר לסודר. מדבר לסודר. דער פרק מדבר לסודר וואס מען זאגט יעדן טאג אין דער פרי, זעקס טעג א וואך, וואס איז אין תהלים פרק פרק קיף, אויב מען ביי עמידה משמחה זאגן שטייניגערהייט מיט שמחה, פרייערהייט, שיעבן קרבן קרבן תודה וואס איז א פלאץ ווי מען געבן די קרבן תודה אין די בית המקדש, און די עבודה וואס איז נאר קומען איז קען טון נאר מיט שטיין און שמחה. פארוואס? ווייל די מין קרבן איז איז געמאכט געווארן פאר איינער וואס איז נעבעך ס'איז געווען איינער וואס איז בשעת סכנה, איינער וואס איז געווען אין תפיסה, איינער וואס איז געווען נישט בטוב. וכן אויך מין ויברך דוד עד אשר יהי השם אלוקים, פון די פון די פסוק פון ויברך דוד און דוד האט געבענטשט ביז סוף די נעקסטע פסוק די פסוק פון אתי איש אלוקים יום הבא מידע זאל מען זאגן שטאנעגערהייט חיים בשירה אויך ביי אז אישער יום הבא מידע זאל מען אויך זאגן שטאנעגערהייט בכבוד און בשמחה מיט כוונה און בשמחה מען דארף זיך קאנצענטרירן און זיין פריי. און אויך איינער דארף ממש טראכטען אזוי כאילו ער איז געווען אין ביי די קרית ים סוף חי אביך זשטאבאך יעמוד אויך אויב זיי זאגען ישתבח שטיידיגערהייט אבער סעיף היי שבת יום טוב דאן איז שבת יום טוב איין ענין בדבר יסודו. מען זאגט נישט קיין מזמור תודה, פארוואס? מפני שקרבן תודה ברור מן הדבר, וואס אז די קרבן תודה איז געברענגט געווארן אלס פאר א קרבן נדבה, פאר מיר ווי נדרים און נדבות ביום שבת און יום טוב, און מ'בענקט נישט קיין קרבנות וואס זענען פאר נדרים, פאר נדר, אדער פאר נדבה. ווען שבת אויף יום טוב גאם אויכעט, איין עומר און עושה בכל ביי ש ח פסח, מען זאגט נישט אויכעט נישט כל מי פסח, פארוואס? מפני שאין קרבן תודה בו אז, ווייל די קרבן תודה איז נישט געמאכט נישט געברענגט דעמאלטס, פארוואס? כפי שאין מן תודה צריכין להביא סודר דאכלו חמץ, וואס איז מיז געקומען די קרבן תודה,

לא יהיה בערב פסח אויך נישט ערב פסח, פארוואס? כי שמא יהיה לך רחם, ווייל די קאם וואלט נישט געהאט קיין צייט צו עסן די קרבן תורה און די צען און די צען ברויטן, עד זמן איסור חמץ, ווען איסור חמץ איז אריינגעקומען. סאך סאך ווען וואלסט ווען טאמער טאמער זיי וואלטן געגעסן עס זאל ער מוזן אפשר אויך פארברענען עס עס איז געווען א פראבלעם ולא בערב יום כיפורים אויכעט מען זאגט נישט מ'איז מסדר אויך ערב יום כיפור פארוואס? מפני שמה זמן חוסר ווייל ווייל טאמער מ'טוט עס וואלט וואלט ממהר געווען די צייט צו קענען עסען מיט מען קען עסען די קארבן טוידער ערב יום כיפור און מען דארף האבן צייט צו עסען די גאנצע טאג ווען די צייט קומט נאכטמאל נאכט איז שוין יום כיפור טאר שוין נישט עסען סאו וואלט געווען נויס א איסור פון נויסער ווייל ווי קושער לב פסול און וועגן דעם מעגן קרבנות וואס זענען עס געווען עס געווען אין א פלאץ וואס איז געווען א פסול וועגן דעם זאל נישט קיין מזבח סוידען אין די טעג שוין נעקסטע וואך מיר גייען ווייטער אין דעם אין די געוואלדיגע געוואלדיגע שולחן ערוך. יעצט גייען מיר ליינען די ציענדיגען יעצט האבן יעצט אינמיטן פון פון פון פון פרק זעקס אין די אין די תפילה וויט מינינג ספר משה דער ליבוביץ איך איך טייטש עס אין אידיש. ס'איז אבער יעדע וואך. ר' אביגדור מיללער זצל האט געזאגט אז טאמער טאמער די צדיקים האבן געלעבט זייער סוקסעספול זייער זייער פרייליך די אלע אלע רשעים און אלע רשעים האבן געמוזט האבן די שווער צו מאכן לעבן ס'וואלט נישט געווען קיין שום נסיון פאר די צדיקים אין די וועלט. יעדער וואלט געבאקומען יעדער וואלט געווארן א צדיק זיי וואלט געזאגען אז ס'קען ס'איז גוט צו זיין א צדיק טאמער א מענטש וואלט גערייכערט שבת און שטארבען אויפן ארט קיינער וואלט נישט קיינער וואלט נישט גערעכנט שבת און קיינער וואלט נישט באקומען די קרעדיט פאר פאר האלטן שבת וועגן דעם ס'מוז זיין ס'קען זיין קאמאן סענס. די אייבערשטער האט געמאכט א א וועלט צו צו געבן אונז נסיונות, און מ'איז ביז אהין אזא אזא פאלן, ווי די צדיקי דארפן דארפן סאפערן נעבעך, און זיי דארפן ליידן, און די רשעים זענען זיי זיי מצליח, זיי סוקסעספול. דורך אויס וואס אויך א רשב די די זאכען דא. און פאנגט אן מיט די אשת הים פארוואס די די צדיקים זיי זיי ליידן און עס איז פאר מכפר זיין עוונות ס'איז אויך מעגליך אז ער האט אפשר געקענט זינדיגען פריער אין זיין לעבן און מ'מוז באצאלן פאר דעם אזוי שטייט אפילו א צדיק איז געשטראפט אין די וועלט. ווען ער שטארבט, ווען זיי דארפן זיך רייניגן זאלן זיי גיין אין גיהנום, קען גלייך גיין צו גענאדן. דער צווייטער טעם די חסיד וואס שרייבט איז די אייבישע פירט צו אז די צדיק זאל ליידן אז עס זאל קומען א גרויסע שכר זאל פאלן אויף אים אין עולם הבא. און וואס איז מיט געווען מיט רבי עקיבא טאקע? סא רבי וויגדעמירער זצל האט עקספלאנירט מס ד און די מעשה פון רבי עקיבא זצל. רבי עקיבא האט געקענט שטארבען בשלום ושלווה אין זיין בעט, אבער די רמות ימח שמם האבן זיין ממש אים געליטען געפייניגט אים צו שטארבען. האבן שוין געגעבען ממש א מתנה, פארוואס אנשטאט שטייען, אנשטאט שטארבען אוו א נישט א יוסלעס שטארבען, רבי עקיבא מאכט א גרויסע קשר קשר שם, ביי שטארבען מייסירים באהבה, אפילו אזא פלייש וואלט ער אפגענומען, ער האט געזאגט שמע, און ער האט עקספלעינירט אז די ליבשאפט פאר אייבערשטען כאילו גארנישט וואלט געשען. ווייטער געגאנגען, א דריטע טעם איז ווייל א צדיק זאל כאטשיג, ס'האט אן עקזעמפל, אמאל אמאל א צדיק ליידט צו ווייזען זיין פעישענס און זיין פאזיטיוו אויסקוק אין די אויגן פון די אייבערשטער, נישט קיין חילוק ווי שווער ס'איז פאר אים, די צדיק האלט זיך אלס זיך גאר שטארק. א פערדע טעם אז וואס אמאל מאל א צדיק ווערט געשטראפט וועגן זינדיגן פון זיין בן אדם, די אייבערשטער טעסט די אייבערשטער פרובירט די צדיק מיט אסאך שוועריקייטן וועגן איינער וואס איז ארעם און קראנקייט צו ווייזן מענטשן ווער איז זיין דור ער איז ממש אין לארי יסורים אבער ער טוט דאך אלץ עבודת אייבערשטער, וויפיל מער דארף אונז אויך טון צו סערווין די אייבערשטער, א צדיק קען אויך ליידן ווייל ער איז נישט מקיים גענוג, נישט קיין קנאי צו דערמאנען אז זיין זיין די יושבי חקירים אז זיין דין. פונעם פונעם מענטשן אין זיין דור, אפילו ער אליינס איז צדיק, און די מענטשן זענען רשעים, אבער ער נישט אויסגעזעצט קעגן זיי. בכל זאת וואס איז אויך אז רעדט פארוואס די פארוואס די רשעים זענען זייער זיי מצליח, ס'איז זייער מעגליך אז אז די רשע קען טון גוטע זאכן, דער אייבערשטער וויל אים געבן שכר אין דער וועלט, אזוי ווען ער קומט צו די נעקסטע וועלט איז גארנישט געבליבן, שטייט אין די פסוק, ער וואס צאלט זיין שונאים זיין לעבן, ער וועט אפגעפאטערט. דאס מיינט אז אז מצליח פראספעריטי די שם קומט איז ממש א אראפפאל, אויך אז ס'איז ממש מעגליך אז אז דער רשע איז מצליח ווייל עס איז א לוי' קיינער פאזעט פאר א צדיק פאר א צדיק'ס זון אדער אדער אייניקעל וואס גייט אים באקומען די געלט. אמאל אמאל די רשע איז געבן געלט רייכקייט צו קען קאוזן זיין זיי אראפפאלן, סאו אויך איז מעגליך די אייבערשטער געבט די רשע אסאך געלט ער ווייזט ער טוט תשובה פאר זיין פאר זיין נישט מעשים טובים, ס'קען זיין אז אז די רשע'ס טאטע איז געווען א צדיק און און די געלט איז געווען זיין זכות, חוזר ווארט ענדיגט צו די שמועס ביי זאגן אז ס'קען זיין געלט געבן צו רשע אז אז זיין א נסיון פאר אנדערע מענטשן ווייל ער זעהט אז ער איז רשע איז די מענטשן בארייכט אים זיין זיין טראסט זיין גלייבן די אייבישע איז זאל זיין ווייניגער זאל אויך איינער מיר שרייבערס חכמים זאגן אז די טעם אז דער אז דער צדיק ליידט איז וואס זיין מין און ליידט איז קאמען נאלעדזש, ס'איז אראפגעברענגט אין אסאך ספרים אז מענטשען זענען זיי א גילגול פון אנדערע לעבן, וועגן דעם צו ליידן אין די וועלט קומט קומט צו א מענטש'ס נשמה פון א פון א פון א פריערדיגע לעבן. די גמרא זאגט עס אין אין מסכת יבמות דף קיף כב א עמוד ב' אז דער אייבערשטער גיבט דען פאר די צדיקים און און די ווארט און ווארט געווען פון א האר ביי א צדיק איז אפילו די קליינע קליינע זינד די אייבערשטער וועט אים גוט באשטראפען די גמרא זאגט אין מוהר קדן דף כב חסמ א,

אין די ספר החיים ראש השנה דאס מיינט צו לעבן עולם הבא און אויף אים צו קענען לעבן אין עולם הבא מוז ערשט שטארבן אין די וועלט רבי יוסף הלל שאליאשוב זצל האט געזאגט אז וועגן דעם וועגן דעם צוריק און שטארבן אין יונגע היי נעבעך די חפץ חיים זאגט אויך און די קשיא פארוואס פארוואס שלעכטע זאכן געשען צו גוטע מענטשן, פארוואס איז עס אז פאר איינער טוט עס אזויפיל אזויפיל מצוות איז ארעם, איינער טוט נישט אזויפיל איז רייך, און ער עקספלעינט עס מיט א משל, אן אורח קומט צו מיר אין שול,

אלעס קוקט צו אז אז ער ער טשוזט צו די מענטשען צו פאר יעדע יעדע עליה סאו די אויב אויך פרעגט א מעמבער פון די שול וואס וואס פארוואס איז דאס דאס דאס געטוהן אזוי סאו די מענטשען געפענטפערט טאמער די וואלסט געווען לעצטע וואך דא די וואלסט געוויסט וואלסט פארשטאנען פארוואס סאו די מענטשען קען עליות און און אנדערע נישט סאו דאך א סימילער וועי א מענטש קומט צו די וועלט איז דא פאר אפאר יארן. ער וויל וויסן תריצים צו קשיות וואס איינער איז רייך איינער איז ארעם אבער מיר קענען קענען נישט וויסן די חשבונות פון די אייבערשטער דער רייכער מענטש איז אזוי רייך אז ער דארף וואסער דארף דארף גיין אין נסיון אבער דער ארעם מאן קען זיין ארעם פאר אנדערע טעמים אונז מוזן איינזען אז אונז ווייסן נישט די אייבערשטער'ס חשבונות. אונז אונז אונז אונז דארפן וואוינען אין דער וועלט און אונז און דינען די אייבערשטער אונז וויסן אז דער אייבערשטער האט א א גרויסער פלאן און ציענדיג און יעצט מיט און דארף מאכן אביסל טשויס ס'דא וואס שרייבן אז יעצט מצב. גמרא זאגט אין מסכת נדה דף טז עמוד ב', די וועי א פאר א מענטש איז געבוירן, ווען ס'איז אויסגערופן, סאו טו ספיק, אנטעמען איינער גייט זיין שטארק אדער ווייעך, רייך אדער ארעם, קלוג אדער נאריש, אבער ס'איז נישט פרעדעטערמינד טאמער איינער גייט זיין א צדיק אדער א רשע. פארוואס? ווייל דאס איז ווייל ער אליינס דארף דארף טשוזען טאמער איין וואס זיין רשע סאיז א רשע די גמרא זאגט אין מסכת ברכות דף לג עמוד ב' אלעס אלעס איז געווען צוליב די אייבישטער חוץ ירא שמים יראת השם קען זיין זיי פארשטיין וואס מיינט אז א צדיק איז רייך און א און א רשע איז איים סארי א צדיק איז ארעם און א רשע איז רייך דעם איינער איז פעקל און לעבען ער זיין צו זיין ארעם ער קען ער קען ער קען נאך אלץ ווערן א צדיק ווען ס'איז מענטש וועם צו זיין זיין רייך אבער ער איז רשע דער ער איז אויכעט א רשע וואס קען וואס קען זיי מצליח ווערן זאל מענטשן וואס זאגן אז ס'איז ממש א נישט ריכטיגע זאך צו גלייבן אז א אז א צדיק דארף ליידן אין די וועלט ווייל זיי דארפן נישט זיין טון קיין וועלטיגע זאכן, אבער דער רשע האט מער האט מער מיט זאכן, א צדיק גליסט צו טון צו צו לעבן א גוטע לעבן אין דער וועלט, און מ און געלט איז נישט קיין איז נישט קיין שאלה אין דעם, ממש אנבעליוועבל בעט ער פון פון די תפילה מיט מינינג דא, אייבערשטער העלף אונז זכות, טאקע מחזק זיין אין די ענינים פון שומרים דאווענען, מחזק זיין די קינדער אין צאנזער שול, מחזק זיין אין ענין צו נישט אויסרופן מיטן דאווענען, נעמען זיי אזא גוטע השפעות טובות אגענטן טאג.